סאו, און מ'דארף פארשטיין אביסל וואס איז די קשר, פארדעם וואס ער האט חתונה געהאט מיט גוי'אישע פרויען, פארדעם האט ער פארלוירן זיין קעניגרייך. סאו יעצט ביינאכט זייון זייון טבת, זייון טבת, איז די יארצייט פון הייליגע איז'ביצע, די בעל מעיין שלח, ער איז געווען די ראש שלשלת פון פון די אדמורי ר ראדזין, יא, שווערע לומד'ישע ספרים, זאגט ער אז ווען יוסף האט דערציילט די חלומות פאר די ברידערס, האט ער, די לשון וואס שטייט אין פסוק איז, די ברידערס האבן אים געזאגט, המה לך תמלוך עליני, המשול תמשול בני, פארוואס האט ער איבערגעזאגט ביידע לשונות דא וואס אמול איך תמלוך און המשול תמשול? זאגט ער אז די כוונות פון די שבטים איז געווען, יוסף דו ווילסט קעגנעגן אויף אונז, באט האסטו שוין קעגנגענומען פון זיך אליינס, אונז האבן געלערנט אין די גמרא, קש את קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים, קודם נעם קער פון זיך אליינס, ביסטו אין קאנטראל אויף זיך אליינס, נאכדעם קענסטו זיין אין קאנטראל אויף אנדערע, נאכדעם וועט מען זען טאמער דו ביסט גרייט צו קעניגן אויף אונז, דאס איז די דאפעלטע לשון, המול איך. האסט דיר שוין געקעניגט אויף דיך אליינס, דעמאלס טום לך אליין און קענסט דיר געוועלטיגן אויף אונז. המשא לא יאגן קאנטראל אויף זיך אליינס, טום שוין בוני עסטו נאכדעם קענען זיין אין קאנטראל אויף אונז עז וועל. סאו מ'זעט שפעטער ווען יוסף האט זיך אנטפלעקט צו די ברידערס, זאגט יוסף אני יוסף, און יוסף לייגט צו אשר מכרתם אותי מצרימה, און וואס דו האסט אונז פארקויפט קיין מצרים. נאר לכאורה וואס האט יוסף געוואלט זאגן מיט דעם, עטס האטס מיר פארקויפט קיין מצרים, אה, מ'האט דאס נישט געוואוסט? נאר וואס דען עטס זיי געוואלט ווייזן, עטס האטס געפרעגט איך בין ראוי צו נישט? קוקטס אויף מיר, עטס האטס מיר פארקויפט קיין מצרים, וואס איז געשען אין מצרים? איך בין געווארן דער גרויסער גיבור צו קענען געוועלטיגן מיין יצר הרע, איך האב געהאט די ריזיגע נסיונות און איך בין בייגעקומען. האט ער געזאגט, אשר מכרתם אותי מצרימה, אשר איז פון א לשון פון יישר כח, מען זעט אשר שבערתו, רייט מען ווען מען האט צובראכן די לוחות האט דער אייבערשטער געזאגט אשר שבערתו, איך דאנק דיך אויף דעם וואס דו האסט צובראכן די לוחות, סאו די כח המלוכה איז טאן דו מיט דעם וואס דער מענטש איז אין קאנטראל פון זיך אליינס, אויב אזוי שלמה המלך ווען ער איז דורך געפאלן מיט די גוי'אישע פרויען איז געקומען די עונש אז ער האט פארלוירן די מלוכה, אבער לאמיר נאר קלאר מאכן נאכאמאל, ס'איז קלאר אונז האבן נישט קיין השגה וואס מיינט שלמה המלך חתונה מיט די גוי'אישע פרויען, פשוט פשט איט סאונדס לייק א סימפל סטארי ס'איז זיכער דא סאך טיפערע זאכן, און וויט דעט לאמיר לעטס מאוו אן אנאדער.